di shɛli n-tahi li. Ban varisirimi bi ti yɛn ni varisi o, to yɔɣu ka bɛ yɛra maa. A ni tooi nya dindaana zimsi maa ka buɣim na kani. A ni tooi chani chandi bee a ni tooi be luɣ shɛli ka a nya ka di ti labira kuɣa, ka a ku ʒiya ka ti wum ka o lan ku kuyi. N ʒiya ka ti kuyi. Kuɣa bɛ be labili ka di gbaaga. Bɛ ku lan labiri li ka di baɣisira. Bɛ be ni labi ka di gbaaga, di yɛn chaɣ di be ni gbaaga. So ni tooi chani yiriŋ ka laa binshɛhira bɔri ni bɛ saɣis o, ka a nyo ka gu a ni guuri na ti kpɛ shɛli a ti yɛn paai o ni ʒɛla ni ka a lebi n gu a ti yɛn paai kpɛhi o ni ʒɛla ni ka a lebi n gu a ti yɛn paai kpɛhi o ni ʒɛla nimaani a ku yɛn gu hali ka a vuhi nti fai o bee niŋ a binshɛɣu bɔ a ku yɛn fari sani ka a taɣi a biɛhigu di zuɣu daadam n tooi laɣiri paɣa yaɣa ka bi yi a zuɣu bɛ yɛn saɣisami maa di yɛn chɛ ka a baligi a paɣa laɣibu di zuɣu yɔɣusi bɛ bi kuri daadam bɛ varisirila nira n yɛli ŋɔ hali ni zuŋɔ a na yɛli ni a na bi nya ni neesim bumbol n-lee nyɛ o ti ni ninkura yɛli ti binyɛr shɛb bɛn niŋ lala binyɛla Mɔɣini binkɔb kpeen shɛb ban gba zaa bɛ n-kaɣilim, o ni tooi nyɛ kparibua, o ni tooi nyɛ nyɛwa, o ni tooi nyɛ wɔɣimahili, o ni tooi nyɛ zoli, o ni tooi nyɛ kuɣili, o ni tooi nyɛ tia. Ban niŋ n-zaŋ lala shifu maa n-kanna ti niŋ lala binyɛra ŋɔ. Di zuɣu tihi ni kuɣa ni zoya ni wɔɣiri ni mɔɣini binkɔb kpɛma ban mali ban gba bi viɛnyɛliŋga. Bɛ puuni so ka so yi ti ku ka di gbaai o ni shee o nyu koligu ka o po tia ni shee ka o ʒiya chaŋ maa ni o ku chaŋ o ku. ka bin kurili bala ka a ku o maa di zuɣu n ʒimi ni o ku chɛ ŋɔ ko ka ti yɛli ni bi kahim koligu to yɔɣusi n bala ti ni ninkura yɛli ti ni ba nyɛ yɔɣusi ti ni ninkura yɛla ni bani nyɛ yɔɣusi di zuɣu mɔɣuni binyɛra n nyɛba di zuɣu neesim ni kana maa ka lala shifani maa zaa ka di zonzo tiro ŋun je buɣum ŋun bɔrila zimsim o je buɣum di zuɣu furila ni pa kama na ka laa binyɛra o ka bi zonzo n chaŋ ka tiŋa din niŋ tom pam lala nyɛ o a yi tɛrila kpee yi dɔya ni di kana ka o labirina ka nyɛ yɔɣu maa wula niribila n kpira ka bi zuɣu ka bi lahi kani a nya n dihi tabili ni a nya wɔligisim viɛn yɛla kpɛŋŋɔ maa to di zuɣu mɔri binkɔb kpɛma ni tihi ka tia ka o ku ʒiya ka a yuuni o tia amaa kukoli saha shɛli bɛni ka o ni tooi zaŋ shifa shɛli n-zaŋ gɔra ka o ni kuli ku lɛbi binkɔbigu bee ka o leei daadam ka di tia m-bala hali ninkura yɛli ti di zuɣu di zooya pam ka n nya ti nyɛ tuha ka mali tim pam Dagbamb shɛb daa mali dabara ka di nyɛ tihi n-tibali, ka shɛb mali tima ka di nyɛ mɔri mini kɔchuɣu ŋɔ n-tibali, ka shɛb mali tima ka di nyɛ wɔɣiri n-tibali, ka shɛb mali tima ka di nyɛ nyɛbisi n-tibali. Saha shɛli ka n wei ku go mɔɣu nti kpɛna lala tɛrɛtili maa, a yi nyami ka di kpuɣi kaman nini lɛbili laasabu. Saha shɛli ka n di dabini o, ka o vihi ka bɛ ni wɔɣiri nim be nimaani. O baŋ lala wɔɣiri maa ŋun di anfaani o sani, ka ho ho yɛn bɔŋɔ ni binshɛɣu, ka o ʒiri lala bɛ ni a ni chani lala yɔɣu maa ni, hal ka o ti yi o maŋ polo n-shiri tuui o ni bɔri